Ҫав калас мӗне хӑвата хӑварса, мӗне шухӑшне хӑварса витӗмлӗ пулайӗҫ тесе каласшӑн. Умит твоераби. Шӑпӑшки ханды. Пӑхатах хатист. Может, творожный. Ытымӑшӗнче кӑнтӑрла иртсен каҫ кӳлӗм хамӑрӑн чӑваш халӑхӗн патриочӗ, чӑваш патшалӑхне никӗслекенсен пӗрне, ҫӗнӗ чӑваш поэзине никӗсле хӑваканӗн Ҫеҫпӗл Мишши ҫуралнӑранне ӗнтӗ кун ҫуралнӑ кунне аса илсех тӑнӑ. Кӑҫал ӗнтӗ тата вӑйлӑрах пирӗн пулмалла, мӗншӗн тесен ҫӗр ҫул тултарать. Ӗнтӗ хут темелле ҫаврака ҫулта та вӑл яланах шухӑшламалли меллӗ самант. Ҫеҫпӗл пурнӑҫӗ пирки, Ҫеҫпӗл шухӑшӗсем пирки тата Ҫеҫпӗл шухӑшӗ тата паянхи чӑваш халӑх пурнӑҫӗ ӑҫта эпир пулни пирӗн Ҫеҫпӗл шухӑшланӑ ӗмӗтсем. Ӗнтӗ паян кунта пӗр митинг пулнӑ, кӑнтӑрла ӑна ӗнтӗ пирӗн чӑваш тӳри-шарисем пуҫтарнӑ, влаҫра тӑракансем, эпир ӗнтӗ чӑваш патриочӗсем. Кунта ӗнтӗ списокра кӗртнӗ чӑваш аталану партийӗ Чӑваш ҫамрӑксен сӑвар пӗрлешӗвӗ, Митта Васлей фончӗ тата Кӗрӗк центрӗ Тӳрккел фончӗ ӗнтӗ эпир хамӑр уйрӑмӑн тата кунта писательсем куратӑр, патшалӑх канаш депутачӗсем хамӑр уйрӑмӑн паллӑ тӑвас терӗмӗр. Мӗншӗн уйрӑмӑн тӑвас терӗмӗр? Чӑн малтанах эпир хамӑр чӑваш патшалӑх структурисемпе хутшӑнмасӑр паллӑ туни ҫакна пӗлтерет. Хальхи вӑхӑтра пирӗн республика тӳри-шарисем тытса пыракан наци политики уйрӑмах чӗлхе ҫинчен калакан политика, кадрсем ҫинчен тытса тӑракан политика, республика суверенитетне малалла аталантарас политика пире пачах та ҫырлантармасть. Пире кӑна мар вӑл, ҫеҫпӗл ӗмӗтне хирӗҫ пынӑ политика. Питӗ пысӑк парне хатӗрленӗччӗ ҫулла. Вӗсем ҫӗнӗ конституци проектне хатӗрлесе хурса йышӑнтарасшӑнччӗ. Вӑл ӗнтӗ Конституци проектне администраци, Президент администраци хатӗрленӗ. Ӑна вуласа тӑнӑ хыҫҫӑн ӗнтӗ ҫӳҫ вирелле тӑмалла пулчӗ чӑваш патриочӗсен. Мӗншӗн тесен ҫав Конституцине йышӑннӑ пулсан пирӗн Чӑваш Республики пӗтсе ларнӑ тесен те юратчӗ. Унта суверенитет сӑмах та пӗрре ҫукка, гражданлӑх ҫинчен калакан саккун та ҫукка. Чӑваш халӑх текен сӑмах та пӗрре кӑна хутшӑнать тӗл пулать, ытти пӗтӗмпех унта Раҫҫейта Раҫҫей тата нумай-нумай япаласем, ҫеҫпӗл шухӑшланӑ ӗмӗтсем пӗри те унта курӑнмаҫҫӗ. Вӗсем кӑна мар, утенхи кивӗ тесе калатпӑр ӗнтӗ. Коммунистсем вӑхӑтӗнче йышӑннӑ Конституципе танлаштарса пӑхсан та наци суверенитетне аталантарас ӗҫре вӑл хыҫала чакнине пӗлтерет. Ҫавӑнпа та паян вӗсем Ҫеҫпӗл те Ҫеҫпӗл, Ҫӗр ҫул, апла-капла Ҫеҫпӗле хисеп туни вӑл икӗ питле хӑтланӑ политика кӑна пулса тӑрать. Сӑмахӗпе, Ҫеҫпӗл ӗҫӗпе хӑйсем питӗ хӑрушла ӗҫ туса пыраҫҫӗ. Уйрӑмах ҫеҫпӗле хирӗҫ туса пыраҫҫӗ ӗҫсем. Ҫавӑнпа та, паллах, эпир вӗсен ӗҫне хутшӑннӑ пулсан, вӗсен митингне хутшӑннӑ пулсан е паян та вӗсем савӑнӑҫлӑ лару-тӑрура пиллӗкре театрта хутшӑннӑ пулсан, вӑл пӗлтеретчӗ ӗнтӗ эпир те вӗсем политикӑна килӗшнине тата ҫак политикӑна тытса пынине. Паллах, эпир унпа тытма пултараймастпӑр. Эпир вӑл политикӑна хирӗҫ, ҫавӑнпа эпир хамӑр уйрӑм, анчах йышлӑ мар вӑйпа татса паратпӑр республикӑра. Хӑйӗн тӗрлӗ шухӑшлӑ, хӑйӗн тӗрлӗ политикӑллӑ вӑйсем пур, вӗсене пӑхӑнтарма питӗ йывӑр, вӗсем пӑхӑнмаҫҫӗ. Хӑйсен тӗллевне курса Ҫеҫпӗл шухӑшӗпе малалла утса пыраҫҫӗ. Хорошо, Надир.
Ырри ҫыннӑмӑрсем, туссем. Ну, паян Ҫеҫпӗл ҫуралнӑ кунӗ. Ман шутпа, кунта пирӗн савӑнмалли те, шухӑшламалли те пайтах. Кашни ҫул эпир кунта пуҫтарӑнатпӑр ҫак вырӑнта. Чӳк уйӑхӗн ылтӑмӑшӗнче. Хамӑр шухӑшсене, тунӑ, туман ӗҫсене пӗтӗмлетме тӑрӑшатпӑр пултарӑнтаран. Маджудпа ҫирӗмӗш ӗмӗр вӗҫленнӗ май Ҫеҫпӗл лартнӑ чӑваш халӑхӗ умӗнче ыйту, тӗп ыйту, вӑл халь те кун йӗркинче темелле ӗнтӗ. Чӑваш халӑхӗ Шел пулин те, миҫе ӗмӗр хушшинче тӗнче касса ҫӳресе тӗп Азирен, кунта Европа тӑрӑхне, Атӑл тӑрӑхне ҫитсе тӗрлӗ истори саманчӗсенче пурпӗрех хӑйӗн тӗп тӗллевне, тӗп шухӑшне татса паман пек туйӑнать. Тен, Ҫеҫпӗл кӑна е Ҫеҫпӗл кӑна мар, Ҫапах та вӑл уҫӑмлӑ ҫак тӗллеве палӑртнӑ. Чӑваш халӑхӗ умӗнче лартнӑ поэзи сӑмахӗпе хӑйӗн ӗҫӗпе, хӑйӗн пурнӑҫӗпе, хӑйӗн вилӗмӗпе. Унӑн пурнӑҫ шӑпи те, чӑваш халӑхӗн шӑпи евӗрлех. Вӑл ӗнтӗ хӑй те тӗнче касса ҫӳренӗ. Казак касси, Шӑхасан тӗччӗ, Шупашкар, Украина ҫӗрӗ. Унӑн пурнӑҫӗ тата ун вилӗмӗ, мӗне каламалла, вӑл лартнӑ ыйту ҫине пӗрлех курав пулнӑ темелле ӗнтӗ. Анчах та эпир хамӑр, кунта ман шутпа хамӑр пирки калаҫмалла, тӳре-шарасене вӑрҫма пулать. Но эпир вӗсем пур, вӗсем пурри пирӗн айӑп, вӗсем ҫавӑн пек пурри тейпӗр ӗнтӗ. Значит, эпир темскер туса ӗҫтермен е хамӑр пӗчӗк ӗҫсемпе лартӑмӑр ытлашши. Ҫав кӗрешӗве чӑваш ирӗкӗшӗн пыракан Кӳршӗре тухман пулмалла е тухнӑ пулсассӑн та питӗ сахал йышпа шалти вӑй-хӑват ҫитмен-и, Чуна салтаксем тӗрлӗ пулма пултараҫҫӗ. Ҫеҫпӗле эпир хамӑр япӑх вуласлӑх пулмалла. Ун хуравҫине эпир хамӑр та халь те ҫак ӗмӗр вӗҫӗнче хӑварнӑ ыйтусене хура пама хатӗр мар пулмалла. ҫеҫпӗл ӗмӗрӗ иртсе пырать теме пулать. Ҫӗр ҫул вӑл ӗмӗр. Анчах та мӗнле ҫитмен пирки-ши унӑн шухӑшӗ, тӗп шухӑшӗ, тӗп чӑваш шухӑшӗ халь те пурнӑҫа кӗмест. Ун халалӗ пурнӑҫра мар. Тенӗн ӗмӗрӗ ҫитмен вӗрентесен эпир унӑн сӑмахӗсене, унӑн хӗрӳллӗ поэзи сӑмахне, унӑн вут чӗлхине япӑх ӑнланатпӑр. Е хамӑр хамӑр чун-чӗрене ҫывӑх ӑна туймастпӑр чун-чӗринче шалта. Паллах ӗнтӗ ҫӗр ҫул вӑл ҫӗр ҫул уяв. Патшалӑх унта хутшӑнмалла, тӳре-шара хутшӑнмалла, йӗркелемелле. Ытти хытти те ҫав вӑхӑтрах Ҫеҫпӗл ячӗпе витӗнсе ҫак шӑв-шавра Уяв шавӗнче ят илес текенсем питӗ нумай вӑл. Маджупа лайӑх мар вӑл, ӑна пӗлтӗр те куртӑмӑрӑпӑр. Иван Яковлев ҫӗр аллӑ ҫулне паллӑ тунӑ чухне халь пурте пирӗн Яковлев вӗренекенӗсем е иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш Яковлевсем халь пирӗн пур иккен. Халь иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш ҫеҫ пӗлсем пур пулмалла ӗнтӗ. Ну, вӗсем пирки ӗнтӗ асӑнаҫҫӗ таҫта, хаҫатра, радиора, ытти масса-информаци хатӗрӗсенче. Ман шутлавӑм пек мар. Иван Яковлев вӑл пӗрре пулнӑ чӑваш халӑх вӗрентӳ ӗҫӗн историйӗнче, пӗтӗм культура историйӗнче Ҫеҫпӗлте вӑл пӗрре кӑна иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш Ҫеҫпӗлсем, Яковлевсем пире кирлӗ мар. Вӗсем пулма та пултараймаҫҫӗ. Ҫеҫпӗл ӗмӗрӗ вӑлтартнӑ ыйту чӑваш халӑх умӗнче халь пирӗн умра пире вӑл шутлаттармалла. Вӑхӑт ҫитӗ каланӑччӗ аслӑ поэтӑмӑр Анчах вӑхӑт ҫитмен пулмалла. Е мехел ҫитмен Хусанкай калашле. Вӑл лартнӑ ыйтусене пурнӑҫа кӗртме. Шел пулин те. Ну, тен, вӑл ытла ҫӳле темскерле ӑмӑрткайӑк пек, ӑмӑрткайӑк пек е ӑмӑрткайӑк пек е Ҫавӑн пек вут сывлӑшӗ пек вӗҫсе кайнӑ та таҫта ҫӳлте вӗҫсе ҫӳрет, пӑхать пирӗн ҫине. Ҫавӑнпа та пурпӗрех эпир тултарӑнтаран лӑллартнӑ тӗп ыйту ҫине хурав шырамалла. Хамӑр ӗҫӗмӗрсемпе тӗп чӑваш ӗҫне ӗҫӗнче вӑй хурса. Ҫапла пултӑр. Табаксӑри. Ҫапла пултӑр.
Пулас ҫамрӑк ӑру савӑнтарать. Эсир нумай пулмасан та кашнин чунӗнче, чӗринче ҫеҫ пӗлен мӗн чуль Чунӗ сирте кӗрсе юлсан та вӑл эпир малашне пуласса пӗлтернӗ пулӗччӗ. Паян Ҫеҫпӗл Мишши ҫуралнӑ кунӗ ячӗпе санмалли, мухтанмалли кун. Анчах та хамӑр тунӑ ӗҫсемпе Мухтанмалли ҫук пулӗ тесе шутлатӑп. Чӑмӑртансах ҫитеймерӗмӗр. Хӑватланни курӑнмасть. Сассӑмӑр кирлӗ ҫӗре ҫитеймест пулмалла. Апла та пулман пулнӑ пулсан, чӑваш Лав вӗрентекен учительсен ҫитмӗл ултӑ алӑ пусса ҫитмӗл улттӑн алӑ пусса президент панӑ президент патне янӑ ҫыру пулман пулӗччӗ. Хулари шкулсенче виҫӗ сехет ҫеҫ вӗрентекен тӑван чӗлхе урокне иккӗ таран хӑварса урӑхсен классене пӗрлештерсе Пӗтертес камшӑн тӑваҫҫӗ хамӑр чӑваш ҫынни мар ютсем. Ҫеҫпӗл пирки унта сӑмах та ҫук. Кӑшт те пулсан чӑваш чулнӑ ҫынсем ҫук унта. А вӗсем чӑваш чӗлхи шайне, йӗркине вӗсем туса пыраҫҫӗ. Пирӗн ыйтмаҫҫӗ те, шикленмеҫҫӗ те, хӑрамаҫҫӗ те. Вӑл пӗлтерет пирӗн вӑй-хӑват ҫуккине. Паян ҫакӑнта пухӑннӑ ҫынсен ячӗпе Чӑваш атомӗн партийӗ шан ячӗпе, ҫамрӑксен ушкӑнӗн ячӗпе Сӑвар тата Мита Ваҫлейӗн фончӗ ячӗпе ман шутпа резолюци йышӑнса Ямала хула администрацине президент патне, депутатсем патне ҫавна ҫав ӗҫе сивлесе, ҫав тума пикенесе каялла ҫавӑрмалла. Чӑваш чӗлхи саккунне пӑсма юрамасть. Ку вӑл Ҫеҫпӗл ҫулӗ. Ӑна хисеплени мар, унӑн ӗҫне таптаса пынине пӗлтерекен япала. Питӗ хӑрушӑ япала ҫакӑ. Пӗр енчен хула администрацийӗ лозунгсем ҫыртарттарать, а тепӗр енчен тӑван чӗлхепе тӑван чӗлхепе вӗренекен урӑхсене чакарса парать. Мӗн япала ку? Ман шутпа ҫак резолюцине Кунта пирӗн ҫыракансем пур, парти ертӳҫисем пур. Ҫав ӗҫе тумалла тесе шутлатӑп. Эпӗ сирӗнпе ҫав мӗнпе хамӑн ыйтупа вӗҫлесшӗн сӑмаха.
Халь сӑмахиле Чӑваш патшалӑх Канашӗн депутачӗ Виктор Ильин.
Тӑвансем, Хитре калама пӗлместӗп пуль. Ну, ҫавӑнпа та эпӗ шутланӑ тӑрӑх паянхи кун эпир пурте Ҫеҫпӗл умӗнче парӑмра. Мӗншӗн парӑмра эпир? Мӗншӗн тесен эпир паянхи куна илсессӗн унӑн шухӑшӗсене, унӑн ӗмӗчӗсене, унӑн сӗнӗвӗсене ҫуррине те пурнӑҫлайман. Пурнӑҫлама Шутламастпӑр та пулӗ. Мӗншӗн? Влаҫа кам ярса илчӗ? Сутӑнчӑксем ярса илчӗҫ Чӑваш патшалӑхӗнче. Паянхи кунӑсем пур ҫӗрте те ҫӳреҫҫӗ, Ҫеҫпӗл ялӗнче те пулнӑ, тем те пӗр туса паратпӑр тесе калаҫҫӗ, анчах та тӗп шухӑшӗсене, тӗп тӗллевӗсене, тӗп сӗнӗвӗсене пурнӑҫлас пирки вӗсем шутламаҫҫӗ те. Мӗн калас килет? Ҫакӑн пирки пирӗн кашни утӑмрах шутласан та япӑх пулмӗччӗ. Мӗн ҫинче сӑлтавӗ пирӗн ман шутпа ҫавна ӑнланмалла. Пӗрремӗш тӗл пулу. Пӗрремӗш ыйту тесе шутласшӑн. Хам хам лартап ыйтуна. Вот шутласа пӑхар-ха. Утмӑл сакӑр процент Чӑваш Республикинче пурӑнать чӑваш халӑхӗ. Ҫав вӑхӑтрах пирӗнпе вот кунталла та, улӑнталла та суллантараҫҫӗ пире. Тӗрлӗ лозунгсемпе, тӗрлӗ ыйтусемпе. А эпир ӑҫта? Ҫав вӑхӑтрах шутласа та илес пулать. Наци юхӑмӗ партисем те тата ытти ҫынсем те наци ыйтӑвӗпе ҫӗклекен ҫынсем эпир Кар тӑрса ӗҫлемелле чухне вырӑнта-и пурте? Пултаратпӑр-и ҫавӑн пек ӗҫлеме? Шухӑшсем нумай, ыйтусем нумай. Енчен те эпир кар тӑрса пӗрле кӗрешме пултараймастпӑр, пултараймастпӑр пулсассӑн, чӑнах та, тепӗр темиҫе ҫултан Ҫеҫпӗле ятне манса каякан